Ŋan bi daa be Libya ka ku nya opportunity kara, ka di ku nyɛ nyama bɛ ni daa zaŋli laa opportunity nim maa n tiri kambɔnsi ka di nyɛla Libya maa din tam maa by road ŋɔ kpɛm kom zuɣu kana maa di daa kani daa ku nyɛla am flight ka yi ku yɛn kpe n chani America, Canada, Australia din nim maa zaaha amaa Dagbamba mi daa jeli Dagbamba mi n daa nyɛ nyama ka oil company nim ku beni opportunity ka di nyɛla Dagbamba

Tinsi ni ka di ku nya o ku bɔri holidays kamboyan kam na nti yihi o liɣiri silimiin tiŋ maa ni niŋ a kalahi amaa ka bi je silimiin tiŋa. Amaa zunzuŋɔ ŋɔ hih bɛ yi nyeli bi bɔra amaa bi ku lan tooi nyeli yaha. Di zuɣu goliginsim din daa beni a daata maa mini zuŋɔ walahi ti poya ka paai pam ni ti miniya zaaha ti ni ku doli shɛba ŋɔ maa. Hali na ni zuŋɔ ti ku yɛn suhila mabiligu kadama eh Share yimiya ka like ka subscribe. Zuŋɔ ti be n-chɛ ka yɛtɔɣa maa niŋ waɣinli. Topic maa ku bahi nyɛla Gɔrim yɛtɔɣa ka ti chana, visa deebu ni visa zali kpana ni a ni tooi doli so shɛŋa zaŋ zaŋ gu. Ni yɛtɔɣa shɛŋa din beni mi ka di zaa ŋɔ maa ka mabiligu ku bɔhira ka di nyɛla di tum ni ka dama ti kahigi li zaŋ ti mabiligu ka ti zaa ha di tab daanfaani. Di zuɣu ni ŋun ʒi o doli la ŋun mi. ka o wuhir o ka o gba zaa ti baŋ di zuɣu ti ni kɔhi yɛli shɛm yi gba zaa ni kana yi ni kpaŋmi yi maŋa. Viidionima maa di bela YouTube gɔrim zuɣu yɛtɔɣa di zuɣu a yi kana ti ku wum ŋoliŋ maa ka zani nimaani di ku niŋ a nyaɣisim di zuɣu ee sokam followers ee ti suhiri Naawuni Naawuni chɛ ka suhi biɛɣuni ŋɔ ee ka ti zaha ka ti mi ti Dagbaŋ ti problem maa nyɛmi we don't do research di zuɣu travel chɛmi ka di nyɛla Ka di muɣisi ti, a yi bɔri ni a go, you have to begin doing your own research before that eh, research can help you to to to to guard all knowledge you have. A yi bo, gɔrinkonko ni tooi chɛ ka maa research ŋɔ maa di yoorila a hankali, you get more knowledge. Din yooi a hankali nudirigu mini nuzaa din yuun no what to do next through your research. So tin kpalim zaya saha shɛli ŋɔ based on internet, YouTube, di chɛmi ka ti TikTok, di chɛmi ka ti learn a lot of our mistake then we correct our mistake. Listen, don't put your mind where you fall down. Eh? Continuo de geni. Daadam, saha shɛli kam tɔbu ku biɛri ŋɔ maa, kama when the pro, problem lee ku kana, eh, always find the solution. So saha shɛli kam ti Dagbaŋ polo din chɛ ka, eh, ka ti mini ti mali bihi ŋɔ maa, tinzunnim ŋɔ ka bɛ ku move forward ka shɛri ti ŋɔ a yi ka dima, yɛtɔɣa ni kana, Where is the solution? So solution is mani n na ku ʒiya saha shɛli ŋɔ maa. Solution ŋɔ maa nyamina ka dima man yɛn wahami din tu ni a gbaai shɛm, din tu ni a doli shɛm, din tu ni a niŋ shɛm, wɛn daa niŋ shɛm, tin daa niŋ shɛm, bɛn daa niŋ shɛm up to now

Looking at your bank statement for the past one year, money no enter inside.
Don't miss laa binyahari ŋɔ maa. Number one. But one week before your application, five million naira.
A yi zaŋ a document ni a binshɛɣu kam zaaha n a chaŋ ka chaŋ interview. Luɣi shɛli polo beni n ma yɛn gbana m bala maa.

Ka bɛ kumi na gbana ka a zaŋ ti ba maa o ka o lan tom bɔha a yuli yaha. Please what is your name? Ka nyin yuli yaha ka di lan ʒiya ni naɣila a lan viyi gbana puuni ni a lan yɛli ba a yuli. Nyin mammaŋ n pun mila a yuli maa di nyɛla yuya ata a mali middle name bee ba ka a pun boli li bɔzuɣu. Bi shɛŋa bɛnimi bi lihiri ma ka di ŋmanila so tooi zaŋdi so gbana n gɔra. Yes, of course. Shɛba tooi nyari opportunity shɛli ka lala opportunity maa ka di kana ka yuli maa ni bi ʒiɛɣu kam maa ka di nyɛla so dini Ka nyɛ malli gɔra. N ni daa yeli yɛtɔɣa shɛŋa din niŋ shɛba lahiʒibu. Yes! Di beni ka di ku nya silimiin tinsi bee adak tin shɛŋa ka di ku nya so n-di di American Lotto bee tin shɛli ni o chandi bee gbana so dini n-nyɛ li ka nyin yuusi li. Di zuɣu shɛli beni mi a ni tooi kana ka di nyɛla nyin zaŋ a lala yuli maa zaŋ zaŋ kana ka bi lihi dɔɣiri dabisili mini yuun shɛŋa Din biɛri di ŋɔ maa ka bɛ lihi a ninni, ka a ku lihi zaɣa ka zaŋ ya, ka ban pa shɛba ku yɛn mali ya yuma ka ku buɣisi ba ka bɛ lihi gbana maa zuɣu ka yu shɛŋa din biɛri maa ka di pa yɛlimaŋli. Ka shɛli bɛni ka bɛ ni tooi lihi migration check-up maa ka di nyɛ a tibili bee a neendoo ŋun be kpɛma zuɣu a ni bi yaha ka nyɛ ni n-nyɛ li. Di zuɣu lala binyɛhiri ŋɔ maa di tu ni a mili. So beni a email ni to ni di niŋ intouch ka a mili a zuɣuri ni. Di pirigili beni hal la ni zuŋɔ ka a na ku yeli ma bolimi a full email n ti pahi ma mini maŋa. Naɣila n ni chaŋ ti kpuɣi n foon puni n chaŋ n email n ti yooli. Di niŋ necessary pam. Di zuɣu di tu ni kadama mabiligu nyɛmaŋmaŋa lahi interview ni yɛtɔɣa shɛŋa ŋɔ maa ka a gbahi li zaŋ niŋ a zuɣu ni puuli din yɛn chɛ ka a yi ti ku chaŋ ti ku ʒiya ka bɛ yi bɔhi a yuli. Ɛɛh ma shɛli beni ŋɔ bɛ mi nya ka a zaŋ address shɛli zaŋ zaŋ niŋ a email mini agbana maa zuɣu di biɛbu sani ŋɔ ka bɛ lan shɛda bɔhi a please what is your address again? Taɣina ʒiya ka a ku tooi teeli fast fast. Di zuɣu lala binyɛhiri ŋɔ maa di tu ni ka dama a ni chani ŋɔ maa ni a faali ni maa ni a binshɛɣu kam maa ka yɛltɔɣa shɛŋa beni a ni bi a tiɛha ni bi zaŋ kpa binshɛ shɛŋa zuɣu ka ti nya lala binyɛhiri ŋɔ maa kam ni tooi n bɔha. Di zuɣu din pahiri ayi m-bala maa, Kpɛɣu m-min a guui chaŋ nti tɔɣisi yɛtɔɣ shɛli gba zaa Din niŋ very very important pam. Midirigu pam bɔhi ma li mi ka di to niŋ clear yɛli zaŋ wali ni n tɔɣisiya zaŋ chaŋ ka dama eh ninvuɣu so ŋun kanna Libya kaman n yi bi kahigi zaŋ zaŋ ti ba ti tam maa ti ni daa chana from 80 zaŋ kana 90s ni zuŋɔ maa N ni yɛridi yɛtɔɣa ŋɔ maa goliginsim din be di puuni, domi n yɛri ya ni ti tam maa nyɛbu daa nyɛ ya ka wahilinima daa di zaŋ kahi ti pahi na zuŋɔ wula nyɛ di goliginsim. Ɛ! Goliginsim din beni nyɛmi ti ni tam maa ti ni daa chani maa ti daa ka gab lain nima ka shɛba be nimaani ka pɔn tiritili. Din tam maa foon daa kani, WhatsApp ŋɔ maa mini Facebook daa na bi niŋ bayana. Din tam ti ni daa be Libya a daa yɛn niŋ call ka a mali communication centre ka a yɛn chaŋ ti naan yo ka naan calliri na yiŋa ka bɛ naan boli so ka yi naan di fiila. Pumpɔŋɔ di lan kani sokam ku mali WhatsApp ka video nim ni binshɛɣu kam din tooi ku niŋ bayana woliginsim din beni m-bala maa. Din pahiri ayi, pumpɔŋɔ woliginsim din beni nyɛmi pumpɔŋɔ niriba connection maa n-ku ni tooi ku be Libya ka nyin yo a liɣiri maa zaŋ tooi Ghana ka di kpali achɔb mɔni yɛn be a binsurigu ni, ka di nyɛ binshɛɣu din ku yɛn gbaagi Ghana laa hali ti kpe ŋun laa kɔna shɛm maani maa sani. A yuli laa laɣiri maa, nyini mi la yɛn kana ti paagi Ag-eh, Nyamai bee Agadez bee Durku bee Sa, bee Sa Baha ka lan yuli luɣ shɛli a pun yula di zaaha, nyini din ku yɛn nyɛ mi a pun yula laɣiri maa zaŋ tooi Ghana, ka ku chaŋ la hali ti sheegi ŋun sani direct. Ka daliri maa nyɛmi ni kadama a yɛn kanna soli maa ni ka yɛn yɔri li zaŋdi tiri ba sa ni nya a bi wumdi bɛ yɛtɔɣa, Kɔrɛnshim maa n-tin yɛli ni a bi yooi liɣiri. Amaa Kɔrɛnshim maa so ŋun be Libia maa daa yɛn wuhimi ni kadama Kɛrɛdis ka a kanna, a yi kana ti paagi o sani nyini m-bɔŋɔ ŋuni m-bɔŋɔ ka o yo liɣiri maa zaŋ zaŋ ti ti tam maa diri a ka lala. A nyɛ woliginsim. Saha shɛli beni mi, di daa nyɛla a ko ka a ti kpena Libya. Connection House ka bɛ gbahi niriba n-zaŋ kpari din tam maa pumpɔŋɔ ka gbansabila ka bɛ create li m-mali li niŋdi daabiligu. Amaa saha shɛli maa, di daa kani. Ti tam maa, woliginsim din daa beni. Din tam maa, ti daa dii bi nyara. Nigeria paɣaba ŋɔ maa n-daa tooi zoogi. ka ti nyari soli maa puuni. A yi nyami yɛnkam na n-ti paai na luɣ shɛli polo ka yi zani, ka yi wuhira ni bɛ gbaari paɣiba maa m-bindi ba n-niŋdi ba binshɛŋa ŋɔ, dinnim maa zaaha daa beni, amaa pumpɔŋɔ maa ni neesim kana ka foonnima ka sokam tooi gbibiri foonnima lahi binyɛhiri maa Di lan kani. Din lan pahira, ti tam maa, niriba dɔɣi tooi yi sirachicha ni yɛn chaŋ ti paai Hogah Kishee tiŋgbani ni n-chani tiŋgbani ni hal ki naba ti tahi tahi pumpɔŋɔ tiŋkpali n-ʒeya saha shɛli ŋɔ lahi binyɛhiri maa. Di lan kani. Niriba daa tooi yi sira ka di nyɛla bɛ ni tooi ku yiɣisi n-niŋ ba chira ayi chira ata From Ghana la hali ti lan kpe Libya din tabi maa daa beni ka so ku tooi wum a damli amaa pumpɔŋɔ di lan kani a ni tooi ku yiɣisi a bakɔi tatariga nyin dee ni gbibi a liɣiri ka a chaŋ ti kpi. Amaa baŋma, scammers, gɔrim, ima di nyɛ silimiintiŋa di nyɛla America Di nyɛla luɣi dini din nyɛla Libya din neei jijɛri di zaaha, scammers they are everywhere bɛ beni mi ti yiɣisigu bɛ bela luɣili kam so sokam zaŋdiya wuhi hankali o ni yɛn niŋ shɛm ka di viɛli n zaŋ zaŋ too din lan pahi so lan bɔhiya ni kadama ka daa niri ni tooi kana hali ni Libya ka di nyɛla a bi kana ni a ti tum tuma nyin kam ni a ti chaŋsim zaa di yaɣiya Ka di nyɛ so ŋun kuli yiɣisiya Ghana hali n-na nti kpina silimiin tiŋa n-kana Libya ŋun mi zani Libya tum tuma. Ti ni yiri yɛltɔɣa shɛli maa ti yɛrimi din kuli ne n-do polo ni. Ti mali paɣaba ni dabba ni niriba ka di nyɛ ŋun kuli yiɣisi na laa hali n-na nti kpina Libya. Liɣiri n-gɔra ma bia, liɣiri, liɣiri. Di nya ŋmahinli o gbibila o three thousand dollars bee o four thousand dollars ka o yiɣisi ka o one thousand dollar ka di zaŋ ahilana ti kpɛna Libya. Ehe, din kpalim maa ka o doya ka niŋ a ka guhira ka kɔrina shɛli ti kana ka o chaŋ Karab. A nya woliginsim shɛli din beni? Ehe, di zuɣu woliginsim shɛli din beni ti daai tam maa Ti woligi n sab shɛli din lan pahi ti tam maa ti ni daa kana saha shɛli maa, Dagbam bi daa be Libya ka ku nya opportunity kara ka di ku nya nyama bɛ ni daa zaŋli laa opportunity nim maa n tiri kamonsi ka di nyɛla Libya maa din tam maa by road ŋɔ kpɛm kom zuɣu kana maa di daa kani di daa ku nyɛla flight ka yi ku yɛn kpe n chani America, Canada, Australia, di niŋ maa zaaha, amaa Dagbamba daa je li. Dagbamba mi n-daa nyɛ nyaba ka oil companynim kuli beni opportunity ka di nyɛ Dagbamba m-be di puuni, amaa ka lala opportunity nim maa ka bɛ mali li mi tirila Kambɔnsi n-kɔhira. N kɔhiri tuma maa n ni yɛli shɛm maa kaman bom hundred dollar ti ma napɔi ka naanyi leei ka ka a chaŋ ti tumdi bɛ bom two hundred dollar lala ka bɛ daa kɔhiri li. ka bɛ shɛba ni beni n-tumdi tuun shɛŋa kɔmpininim maa ni buɣi bɔri silimiin tiŋ ni o niŋ ka di nyɛ din tam maa gba bɛ shɛba daa tumdila kɔmpini shɛŋa ni ka bɛ lahi kɔmpininim maa ka di nyɛ bɛ yoola akawunti zaŋ tooi Malta bɛ yoola akawunti zaŋ tooi Belgium tinsi ni ka di kuli nyɛ o ku bɔri holidays ka yɛn kam na nti yihi o liɣiri silimiin tiŋ maa ni niŋ a ka lahi amaa ka bɛ je silimiin tiŋa amaa zunzuŋɔ ŋɔ Bɛ ni nya li, bɛ bɔra, amaa bɛ ku lan tooi nya li yaha. Di zuɣu goliginsim din daa beni a daata maa mini zuŋɔ di pirigili ka n yɛli ŋɔ maa. Di zuɣu bɔhisi maa shɛŋa ni ti lan kana, ti ni lan chɛ ka niriba baŋ ti mi ni yɛn yɛli shɛm, yi mi gba zaa yi kana. Ti suhuriyami zoonya ka yi chaŋ ti wɔchi viidionima ŋɔ maa zaɣ yino kam, a ni nya tiŋ ku galisibiya maa ti yi ku nya ninvuɣ pihita bee ninvuɣ pihinahi ka ti shɛɛyirila li tirila biɛɣukam ti madirigu ma ti gba zaa yɛn zoomi. So ti viewers maa ti view maa ti mini ti Dagbaŋ polo view maa na bi galisi. Ti na dii bi galisi mi di zuɣu di tom ni yi shɛɛyira zaŋdi tiri Ɛɛh! Man tumdila tuma oo! I'm just doing it ka nya di tuuri pam Tur din kanna ni yɛtɔɣ shɛli din kani maa, ka n zaŋdi suɣil o. Yɛtɔɣ din kani imperavit ni, ka di ŋmanila ka a wuhiri ba ka a yɛri ba ŋɔ, I'm just doing it. I'm just doing it like daba tu ni ti ni ni di wahala shɛli ŋɔ maa, ka yɛn di zuɣu ti nyari mɛsɛɛjinim pam, ka nyari ninvuɣ shɛba bɛn mi paɣiri ti. Di mi zaa maa yoli, no matter how it is, nudirigu benimi ka nuzaa benimi. Di zuɣu, zuŋɔ dabisili ŋɔ maa n yuli booni Mister President until we meet next week ti lan tɔɣisi zaŋ chaŋ this year ŋɔ ninvuɣu shɛba bɛn di yɛn kana as a international student ITL binyahiri maa bɛ pirigili bɛ feeyiya bɛ daliya din tahili ka bɛ feeli eh di gba zaa ti ni lan tɔɣisi ninvuɣu shɛba ban reject ba